Thirtu te chibai leh vek u le. Tun thla August thla tir lam atanga in tan kang mai nasa taka chhuak chuan vawiin ni thlengin Greece ram ala tuam mup mup renga he kang mai hian boruak a thlak danglam nasa hle a tuna Greece khawpui lum zawng hian 47 degree centigrade a kai tawh niin report a ni Khawsak nunphung a nghawng buai hle a, nunna chan hi mi pahnih an awm tawh a, tin, Hliampui tuar hi mi sawmhnih chuang bbc report chuan an awm tawh bawk niin a tarlang a, Grace Mangchhia a thleng dik mek a tih loh theih lo. Aw le, thlir tute, he khawvel a mihringte hun tawn hi a va inang lo thin tak em? He tah keini ruah sur hnuaia thawmhnaw suk ro thei lo vanga thenawmnu a phun tawn tawn lai te, China rama ruah sur nasain a nghawng tuikhuah chim vanga tui lian nasain chhiatna a thlen mek lai te, tin, kan Hamaradesah ngei pawha tui lian vanga hmun thenkhat ten buaina an tawh mek laiin Greece ram erawh kang mei nasa tak avangin a lo rum ve mek bawk a. Tunah hian khualzin, mi sangkhat chuang leh a hmuna cheng, mi eng emaw zat te hmun him lama lawng hmanga thiar chhuah an ni tawh a. Khawvel climate inthlak danglam nasa lutuk chuan Greece pawh a nghawng nasa hle a. Kumin kum sanghnih sawmhnih pakhat hi kum sawmthum liam ta atanga chhut a, Greece ram lum ber kum a ni a. Thli ro leh boruak lum lutuk innawkin kang mai hi hmun hrang hrangah a thlen ta niin mithianghte chuan an sawi a. Greece rama ramngaw an zuah bik hmun te, thlai leh mi malsum dawnna hmun te leh in leh lo leh ramsa nasa taka a nghawng rin a ni a. Mahse, tunah hian ramsa engzat nge thi a, chenna in hi engzat chiah nge kang chhiar report theih a la ni lo niin an ramhruaitute chuan an sawi a. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis chuan He kang meh hi kan ram tan chuan nipui mang chhia ang a ni a, kan ram leilung hum duh mah ila khuarel kan dang thei si lo va, tunah chuan kan tih thei awm chhun leh kan tih mak mawh hmasa ber chu nunna venhim a ni a, chumi atan chuan chak taka hmalak mek a ni tiin a sawi a. Hetih lai hian Greece ram khawpui Athens chuan hmang anna rapthlak tak a tawk mek a, khawpui dai atanga thli nasa tak a lo thaw chuan meikhu leh meisi khawpui chhungah a len lut a. Boruak lum leh uap churh bawk si ah chuan in rin lawk ngaihna pawh awm hauh lovin duh duh lai a kang ta a tih theih a ni. Mipui te hmun him lam pan tura thiar chhuah nghal an ni a, tin i Tensmar lam Mount Parnitha hmun pawh kang mei hian a tuam chhuak a, khualzin leh khaw mipui te pawh ni lai thawh tan ni khan hmun him lama thiar chhuah an ni tawh bawk a ni. Nimin in rin ni chawhnu lamah khan kang mei hian zia awm lama pan deuh nia report a ni a. Mahse, thli a nat avangin a hma aia nasa zawk chiatna thleng thei reng dinhmunah an ding mek a ni. Greece chuan an rama sipai tam tak te chu kang mei chhuahna hmun hrang hrangah a thawn chhuak tawh a, mipui te hi tuipuia marbot hmanga thiar chhuah mek an ni bawk a, tin, ram hrang hrang atangin kang ṭhelh tur hian an thawk chhuak a, France, Germany leh Israel te pawn an thlawh theihna leh motor eng emaw zat kang ṭhelh tur hian an thawn chhuak tawh a. Ni hnih ni thum hnuah chuan Greece an thlen theih beisei a ni. He kang mei hian Greece-a khawpui lian tak tak Evia, Peloponnese, Arcadia leh Olympic Games pian chhuahna hmun te pawh a tuam mek a. Tin, Greece ram bakah hian an ram thenawm Turkey hmarthlang lam pawh a kangkai tawh a, mi pariatin nunna an chan tawh niin Turkey President Tayyip Erdogan chuan a tarlang a ni. Aw le, Tokyo Olympic Indian Champion lam kan hawi hmain khawvel hmun dang thu beng berah kai lawk ang aw. Forbes ina a tarlan danin tunah hian khawvela hausa ber dinhmun a rawn inthlak danglam leh tlat mai. Mizote pawhin ha a hming kan hriatlar em em le an thil siam chhuah pawh kan hman nasat em em, Louis Vuitton Mad Hennessy Chairman French pachal, Barmand Arnold chu tunah hian khawvela hausa ber nihna dinhmun chelh mek tu a ni a, Amazon founder Jeff Bezos a um pha thei ngai miah lo kha a ni a. Mahse, tunah chuan rawn leh pelin a hausakna hi dollar billion, za sawmkua pariat point pakua, hul zet a ni hem mai a nih chu. Beng tih var nan ka rawn zep tel lawk a nih hi aw. Awle, kan nghah hlelh ber Tokyo Olympic-ah kai ang aw. Summer Olympic Tokyo kum sang hnih sawmhnih a neih tura ruahman chu Covid nineteen vangin kum sang hnih sawmhnih pakhatah a neih a nia. Vawiin tlai darli leh a chanve vel khan a hmawr bawkna hun neih a nia. Ram hrang hrang inelte zinga medal hawn hnem ber chu United State niin he thu buatsaih lai hian medal za sawm pathum zet an hlawh chhuak tawh a ni. India in a vaia medal pasarih, gold pakhat, silver pahnih leh bronze pali a hawn bawk a. Tin, Indian Women Hockey Team zinga mi Mizo nula Lalrem Siami hnenah Chief Minister Pu Zoramthanga chuan sawrkar hna bakah a sum faiin cheng nuai sawmhnih panga pek a nih tur thu a sawi a. Tin, Sport Minister Pu Robert Roy te chuan cheng nuai sawm hi Lalrem Siami nu hnenah hlan fel a ni tawh a. A bak nuai sawm panga hi chu lerem siamin Mizoram a lo let leh hunah ama kut ngeiah hlan a ni ang tiin a sawi bawk a ni. Tin, India ram tana gold medal hlawhchhuaktu Niraj Chopra pawh Haryana Chief Minister Manihar Lal Khattar chuan a pawisa faia cheng vai belchhe ruk an pek tur thu leh sawrkar hna tha tak an pek tur thu a sawi a. Niraj Chopra hi kum sawmhnih pathuma upa a nia. Haryana-ah thingtlang khaw pakhat a cheng a nia. Lo nei a ei zawng thin a ni. Mimal intihsiakna huanga India ram tana gold la thei pahnihna a ni a. Kum sang hnih pariat daih tawha Beijing Olympic a Indian thalkap thiam Abhinav Bindra-in gold a hlawh chhuah hnua a hmasa ber ni turin Niraj hian tun inring ni liam ta khan fei khawh a inelnaah meter sawmriat pasarih point sumnga pariat zeta thui khawhin gold medal hi a la a ni. Awle, ka video min lo thlir sak leh vangin ka lawm lutuk aw a lal hmel tha. Video dawt leh ah thubeng var thlak dang nen kan inhmu leh vek dawn nia, ka lawm e.